An dem Uphass zum Thema Privatiséierungstendenzen an der Lëtzebuerger Bildungslandschaft e puer Termen einfach erausgepickt, New Public Management, Public-Private Partnership, Outsourcing vun Aktivitéiten, Konkurrenzkampf zwëschen de Schoulen am Kader vun der sougenannter Schoulautonomie, Post à profil, Opmaache vu Posten an den ëffentleche Schoule fir Leit aus der Privatwirtschaft, Ofbau vun de Carrièren am Enseignement, privat Acteure wéi Microsoft, Apple an anerer, déi sech eng gëlle Kou am Bildungssecteur verdéngen, international oder international ëffentlech Schoulen, déi mat Programme vu grousse Privatfirme wéi Pearson a Bertelsmann funktionéieren, en Dialog an Demokratieverständnis, dat massiv ze wënschen iwwreg léisst, etc. Etc. Dat sinn nëmmen e puer Stéchwierder, déi weisen, wéi de Privatiséierungsgedanke sech lues a lues hei zu Lëtzebuerg an eisem Bildungssecteur breet mécht. All dës Themen huet den SEW schonn ëfters ugeschwat, mee leider fannen dës Themen nëmme ganz wéineg Uklang Dobaussen, well se sech, well et sech un sech ëm e schläichende Prozess handelt, dee gravéierend Konsequenzen op eise ganze Bildungssystem kann a wäert hunn, déi awer de grousse Public an och zum Deel d'Leit am Secteur selwer nëmme ganz wéineg bis guer net richteg matkréien, déi d'Leit awer un sech sollte kennen. Et geet hei ëm näischt aneschtes wéi d'Zukunft vun eiser Bildungslandschaft. ëm d'Zukunft vun de Leit um Terrain an ëm d'Zukunft vun eise Kanner. Dëse schläichende Prozess soll och d'Symbolik vun eisem Bild am Hannergrond duerstellen, e Puzzle, wou eenzel Stécker well placéiert sinn, anerer nach opstinn a wou awer iergend eng Kéier an net all ze wäiter Zukunft, wa mer net oppassen, och dat leschte Stéck seng Plaz fonnt huet an et da riskéiert ze spéit ze sinn. Et ass u sech eréischt kierzlech mat der Polemik ëm déi zwee Gesetzesvirschléi 76 58 a 76 62 an d'Nominatioun op direktesch Posten an eenzele spezialiséierte Lycéeën mat Leit aus der Privatwirtschaft, wou dëst Thema méi an déi grouss Ëffentlechkeet geroden ass. Dat ass awer nëmmen d'Äisspëtz vun enger Tendenz, déi ëmmer méi zouhëlt. An dofir hu mir decidéiert, als SEW-OGBL zesumme mat der APESS, dëse Privatiséierungsprozess erëm méi an d'Diskussioun ze bréngen. Fir d'éischt wollt ech op e Punkt, op de Punkt vum Manktem un Dialog an Demokratieverständnis agoen. Et ass ëmmer erëm constatéiert ginn, dass praktesch iwwerall do, wou privat Acteure sech breetmaachen, dat verbonnen ass mat engem Verloscht un Dialog an Demokratieverständnis, Stëmmen, déi net op der Linn vun den Entscheedungsträger leien, genau esou wéi Interesseveräiner an d'Zivilgesellschaft, ginn oft wäitgehend an ëmmer méi ignoréiert. A genau dat muss ee leider och feststellen am Bildungssecteur hei zu Lëtzebuerg. Wéi oft an deene leschte Wochen a Méint hunn d'Gewerkschaften, Elterevereenegung, Schülerorganisatiounen, Facebook-Gruppen, etc. Sech zu Wuert gemellt am Kader vun der Covid-Kris, ouni dass se gehéiert gi sinn. D'Matsproocherecht vun de Gewerkschaften, de Schüler an Elterevertriedungen hu massiv gelidden ënnert dem DP-Minister Meisch. An dat net nëmme säit dëser Kris. Hien ass zum Beispill dee Minister, deen eng Onmass vu Gremie geschafen huet, déi no fir no baussen ze weisen, wéi demokratesch e virgeet. Awer hien ass och deen, deen ni derfir gesuergt huet, dass dës Gremien och wierklech kënne konstruktiv funktionéieren. Sou zum Beispill de Bildungsdësch, vun deem esou vill geschwat ginn ass virun enger Zäit an deen ëmmer nach net existéiert. Sou zum Beispill och de Conseil supérieur de l'éducation nationale oder nach de Comité à la formation professionnelle. Wat zum Beispill dee leschte Comité elo hei, de Comité à la formation professionnelle ugeet, just als Beispill, Am Gesetz vun 2008 iwwert d'Reform vun der Berufsausbildung gëtt dëse Comité gegrënnt als den Haaptgremium, wou all Acteure sech sollen zesummefannen a wou déi grouss Linne vun der Beruffsausbildung solle planifiéiert a suivéiert ginn. Dat war dee groussen Ophängert. Dëse Comité, wéi gesot den Haaptgremium vun der Beruffsausbildung, ass zwëschen 2008 an 2020 ganzer zweemol zesummekomm. Hei verlaange mir ganz kloer, dass eppes muss changéieren. Mir wëllen ewech vun enger Politik vun de groussen Ukënnegungen ouni Suivi. Et ass um Terrain, wou eppes geschéie muss. An déi Acteuren, déi do schaffen a léieren, déi musse vun Ufank un an dëse Prozess mat agebonne ginn. Dat nämmlecht zielt fir d'Ausschaffen vun de Gesetzer am Bildungssecteur, do wou mir als Gewerkschafte fréier schonns am Avant-projet de loi mat an d'Diskussiounen agebonne gi sinn, gi mer elo, wéi mer dat kierzlech gesinn hu mat de Gesetzestexter 76, 58 a 76, 62, praktesch eréischt dann informéiert, wann de Gesetzestext an der Chamber deposéiert ass. Et geet hei net duer, dass just eng vun der CGFP total dominéierter Staatsbeamtechamber de Projet de loi ze gesi kritt an säin Avis kann ofginn. Op dës Manéier gi ganz vill Stëmme bausse vir gelooss. Wou sinn dann do zum Beispill d'Stëmme vum SEW, wou sinn d'Stëmme vun der APESS oder déi vun de Chargéen, déi zesummen ëmmerhi wäit iwwer d'Halschent vum Schoulpersonal am Secondaire representéieren? A wa mer dann eran an d'Schoule ginn, do gesäit et och net onbedéngt vill besser aus. Och intern an de Schoulen ass et net ëmmer esou mat dem Demokratieverständnis, besonnesch do, wou d'Direktiounen sech d'Prinzipie vum New Public Management ganz besonnesch un d'Häerz geluecht hunn, ginn Decisiounen ëfters ouni demokratesch geféierte Prozess geholl. E gutt Beispill hei ass erëm eng Kéier d'Covid-Kris, wou eng ganz Rei Décisiounen, an net nëmmen an engem Gebai, also a méi wéi engem Gebai, ouni gréisser Concertatioun mat den eenzelnen Acteure vun den Direktioune geholl gi sinn, dat zum Beispill beim Aféieren oder Net-Aféiere vun der Maskepflicht am Klassesall, bei den Adaptatioune vun den Horairen am Lycée wéinst der Kris an esou weider. Hei verlaange mir, dass an Zukunft de Conseil d'éducation an de Lycéeën eng méi wichteg Roll muss zoukommen, Dee Conseil besteet jo aus Vertrieder vun den Enseignanten, de Schüler, den Elteren an der Direktioun a misst u sech dat wichtegsten Decisiounsorgan an der Schoul ginn. An déi Decisiounen, déi do geholl ginn, solle respektéiert ginn, och wa se net der Meenung vun der Direktioun entspriechen. Dat hei sinn nëmmen e puer Beispiller vum zum Thema Dialog an Demokratieverständnis am Bildungssecteur. A wéi schonns gesot, Mir sinn net déi eenzeg, déi heimadder Problemer hunn. Och Schüler an Elterevertrieder gesinn dat änlech. An dat ass och de Grond, oder ee vun de Grënn, firwat SEW an APESS haut hei gemeinsam um Dësch sëtzen. Mir mussen, mir mussen a mir wëllen eis Kräfte bündelen. Dofir siche mir och de Kontakt mat de Chargésvertrieder, sou gutt och wéi mat de Schüler an Elterevertrieder. Dës Bündnisser sollen an Zukunft vermeiden, datt ëmmer erëm, an och dat ass eng klassesch Taktik vum Privatsecteur, vun der Privatwirtschaft, vum Patron, deen ee géint deen aneren ausgespillt gëtt. Voilà, dat war elo als Einleitung e bëssen haaptsächlech deen Deel iwwert d'Demokratie-Verständnis an Dialog. Ech géif dann elo d'Wuert weiderginn un de Gilles Éiwerleng vun der APESS. deen dann am Detail kann op eng Rei aner Aspekter vun dëse Privatiséierungstendenzen agoen. Merci.
Ech wäert als éischt op Problemer agoen, déi mir am Kontext vun der Schoulautonomie gesinn. Déi fréizäiteg Spezialiséierung am Enseignement secondaire général zwéngt d'Schüler dozou, schonns op der Cinquième, an engem jonken a pubertären Alter, entscheedend Weiche fir hir berufflech Zukunft ze stellen. Mir wëssen net nëmmen aus dem Bildungsbericht, mee och aus eiser eegener Praxis, datt e groussen Deel vun de Jugendlechen an deem Alter nach guer net räif genuch ass, fir esou Entscheedungen ze huelen. Dat betrëfft zum Beispill Schüler, déi net d'Ënnerstëtzung vun doheem hu fir si ze leeden oder déi schoulesch respektiv psychologesch oder psychesch Problemer ënnerschiddlecher Natur hunn. Si verbaue sech duerch déi fréi Spezialiséierung ënner Ëmstänn de Wee fir herno dat ze maachen, wat si wierklech interesséiert. An eisen Aen wier et zum Beispill sënnvoll, de Secondaire général un de Secondaire classique unzegläichen an och am Général d'Opdeelung eréischt op der Troisième ze maachen. Op Catrien kéint ee verschidden Optiounen, och aus dem Handwierk, ubidden, fir dem Schüler d'Geleeënheet ze ginn, sech z'informéieren, ier en eng Orientéierungsdecisioun muss huelen. Hei sollt de Schüler och vun enger Foire de l'orientation profitéiere kënnen. Laut Bildungsbericht hëlleft et den defavoriséierte Schüler ganz vill, wa si an heterogene Klassen integréiert sinn, während déi staark Schüler d'Méiglechkeet hunn, hir sozio-emotional Kompetenzen an hiren Humanismus weiderz'entwéckelen, ouni datt hir schulesch Leeschtungen dorënner leiden. Doriwwer eraus menge mir, datt et fir de gesellschaftlechen Zesummenhalt an d'géigesäitegt Verstoe wichteg ass, datt eis Jugend eng gemeinsam Bildungsbasis an der ëffentlecher Schoul kritt. D'Schoulautonomie féiert dozou, datt all Schoul ëmmer méi Opwand fir Marketing bedreiwe muss, fir sech ze profiléieren an ze positionéieren. Sou entsteet ëmmer méi Kompetitioun statt Kollaboratioun tëscht de Schoulen. Mir gesinn och de Risiko vun enger geographescher Diskriminatioun, well zum Beispill den Norden net déi selwecht schulesch Offer bidde kann, wéi den Zentrum. Dat Ganzt ass am Kader vum General Agreement on Trade in Services, GATS, PISA, an der Globaliséierung allgemeng ze gesinn. GATS ass säit 1995 a Kraaft an hei geet et drëm, d'Schoulen a Competitioun mateneen ze setzen a se maartfäeg ze maachen. D'Zil vun der Educatioun ass ëmmer méi mënschlech Ressourcë fir den internationalen Aarbechtsmaart ze produzéieren Aplaz vu kriteschen a mëndege Bierger mat enger breeder a gemeinsamer humanistescher Bild. Nieft der Schoulautonomie gëtt et en zweeten elementare Bestanddeel vun der Educatiounspolitik, deen eis Suerge mécht, Dee säit Jore bedriwwene systemateschen Ofbau vun der Proffekarriär huet dozou gefouert, Datt eise Beruff ëmmer, datt eise Beruff massiv un Attraktivitéit verluer huet, sou datt säit laangem en akute Mangel u qualifizéierte Kandidaten an enger Rei Fächer besteet. Anstatt d'Carrière erëm méi attraktiv ze maachen, gëtt gekuckt, fir manner qualifizéiert Leit u Bord ze bréngen. Sou hu mir ëmmer méi Leit, déi Cours halen ouni pedagogesch Ausbildung, zum Beispill an der Formation des adultes, op de BTSen an esou weider. Dozou gehéieren d'finanziell Aboussen, déi den Enseignanten am Kader vum Zukunftspak operluecht an net réckgängeg gemaach goufen. Dëst betrëfft d'Aarbecht an de Kommissiounen, zum Beispill d'Programmkommissiounen an d'Korrekture vun de Premièresexamen, déi ëm 25 Prozent manner bezuelt gëtt. Duerch de Règlement grand-ducal vum 6 September 2016 gëtt den Enseignant am Secondaire vis-à-vis vun allen anere Staatsbeamten diskriminéiert, well e vill méi Formation continue maache muss. D'Formation continue ass am Beamtestatut gereegelt, dee fir d'Carrière A 1 30 Deeg, also 180 Stonne virgesäit, fir an de leschte Grad ze kommen. D'Weiderbildung gëtt bei den anere Fonctionnairen net nëmme bezuelt, mee ass och mat Avancementer an der Carrière verbonnen. Dogéint soll en Enseignant, wann e 40 Joer aktiv ass, 40 mol 16, dat heescht 640 Stonne Formation continue maachen, also méi wéi dat Dräifacht. An déi zousätzlech 460 Stonne sinn net mat Avancementer verbonnen. En plus sinn déi 640 Stonnen och nach a senger Virbereedungszäit ze maachen, wärend all anere Staatsbeamten déi 180 Stonne wärend senger Aarbechtszäit mécht. Dobäi kënnt, datt den Enseignant, dee méi wéi déi verlaangten 48 Stonnen Weiderbildung an enger Dräijoresperiod gemaach huet, just 16 Stonnen dierf mat eriwwer huelen. De Rescht verfält. Esou eppes gëtt et soss néierens beim Staat. An eise Lycéeë leeschten d'Enseignanten säit Joren eng grouss Zuel vun Iwwerstonnen, meeschtens net, well si sech langweilen oder fir Kollegen fir Kolleg z'ersetzen, dee kuerzfristeg krank ginn ass, mee well en ëmmer méi akuten Enseignantsmangel besteet. Mir schwätzen also hei haaptsächlech vun Iwwerstonnen, déi vum éischte bis zum leschten Dag vum Schouljoer gehale ginn. Vun eise Kollege wësse mir, datt dës Situatioun oft zu chroneschem Stress an Iwwerbelaaschtung féiert. Ouni déi vill Iwwerstonne wier de secondaires Schoulbetrib awer net oprecht ze erhalen. Dem Educatiounsministère an dem Staat allgemeng ass déi Situatioun säit laangem bekannt a passt ganz gutt an de Krom, well dee Modus operandi wesentlech méi bëlleg gëtt wéi nei Enseignanten anzestellen. Dat läit dorunner, datt eis Iwwerstonnen 30 bis 50 Prozent manner bezuelt ginn, wéi sougenannte normal Schoulstonnen, wuel gemierkt fir de selwechten Aarbechtsopwand. Dobäi kommen dann Äusserungen, wéi déi vum Premierminister viru fënnef Joer, datt d'Professoren elo just nach fir déi Aarbecht bezuelt géife ginn, déi se wierklech maachen. Et fält schwéier, dat net als e Schlag an d'Gesiicht fir eise Beruffsstand ze betruechten. De Bewäertungssystem baut Drock op, fir privatwirtschaftlech Managementmethoden an d'ëffentlech Schoul ze bréngen an d'Enseignanten gefügeg ze maachen. E féiert zu engem immensen administrativen Opwand a bënnt Energie, déi besser fir pedagogesch Zwecker kéint agesat ginn. D'Reform vum Cycle inférieur am Secondaire général, déi virun zwee Joer de Cours de base an de Cours avancé souwuel an de Sproochen wéi och an der Mathé agefouert huet, ass e weidert Beispill dofir, wéi ouni Consultatioun vum Terrain massiv Ëmstrukturéierungen iwwert de Knéi gebrach ginn. Dëst huet grouss organisatoresch a pedagogesch Erausfuerderungen a vill Onsécherheet bei allen Acteure mat sech bruecht, mat engem Resultat, dat aus schoulescher Siicht vu ville Leit méi wéi a Fro gestallt gëtt. Och hei gëtt een den Androck net lass, datt et sech ëm eng weider verstoppte Spuermoossnam handelt, well duerch d'intern Differenzéierung, déi extern ass wéinst akutem Ressourcemangel a ville Gebaier guer net realiséierbar, d'Klasseneffektiver nach weider an d'Luucht ginn, wat eng reell Differenzéierung nach manner ëmsetzbar mécht an de Stress vum Enseignant weider steigert. Da gëtt och ëmmer erëm probéiert, Geld ze spueren, andeems een d'Dechargen erofsetzt, zum Beispill fir d'Régence. Obwuel grad dem Régent seng Aarbechtslaascht duerch d'Reformen an déi grouss Klasseneffektiver staark geklommen ass. Domat ginn ech dem Vera Dockendorf d'Wuert.
Ok, dat Thema, woumat, wou ech elo wollt driwwer schwätzen, ass d'Thema vu public-private partnerships. An dat ass e weidert wichtegt Puzzlestéck an deem ganze Privatiséierungsprozess. Déi Public Private Partnerships, dat sinn eigentlech Kontrakter, déi de Staat mat privaten Entreprisë schléisst, virun allem am Konzept vun der, also am Kontext vun der Digitaliséierung, mee awer och am Kontext vun der internationaler Schouloffer. Heibäi, virun allem wann ee kuckt, wat d'Digitaliséierung an déi international Schoulofferen ugeet, do gëtt de Staat eigentlech säi Bildungsoptrag komplett aus der Hand an e gëtt dee Bildungsoptrag, dee gëtt quasi geoutsourced u privat Firmen, déi da selwer decidéieren, wat geléiert gëtt, wéi et geléiert gëtt, wéi et gepréift gëtt an och wéi et bewäert gëtt. An dofir loosse se sech natierlech och nach deier bezuelen. Ee Beispill dofir, wa mer elo d'Digitaliséierung ukucken, ass de Kontrakt mat Apple a mat Microsoft. Do ass aus enger rezenter Question parlementaire vum David Wagner vun déi Lénk erausgaangen, dat an den leschten dräi Joer iwwer 12 Milliounen ëffentlech Gelder un Apple a Microsoft gefloss sinn. An och an Zukunft mierkt een, datt déi Digitaliséierung natierlech immens, immens an d'Luucht steigt. Dat heescht, och an Zukunft wäerten dës Gelder eben un dës Konzerner goen. An d'Schoul ass sou e lukrative Marché ginn fir dës privat Entreprisen. An dës privat Entreprisen, déi hunn net primär pedagogesch Zile fir eis Schüler, mee et ass e Marché, op deem Suen ze verdénge sinn. An et ass ee Marché, wou mer relativ beaflossbar Clienten hunn, nämlech Schüler, mannerjäreg Schüler, déi mer esou schonn fréi kënnen un eis bannen, esou dat si dann och am beschte Fall fir Apple oder Microsoft déi Produiten och an Zukunft wäerte kafen. Dat ass natierlech néideg fir d'Schoule mat digitalem Material auszestatten a fir d'Schüler dorop virzebereeden domadder ze schaffen. Dat stelle mir natierlech net a Fro, mee dat heiten ass eiser Usiicht de falsche Wee, well et eben net drëm geet Schüler pedagogesch dozou hinzeféieren, mee et ass eben einfach e Marché dee privat Entreprisen hei opgemaach gëtt. Dann hu mer e weidert Beispill ausgesucht, sinn déi public-private partnerships am Kader vun der Internationaliséierung vun eise Schoulen, also vun der internationaler Offer. Do hu mer verschidde Schoulen, déi schaffe mat den europäesche Programmer am Kontext vun Europaschoulen, a mir hunn aner Schoulen, déi wierklech hir Programmer, hir Examen bei privaten Entreprisë kafen, vun dësen Entreprisen dat verbesseren a bewäerte loossen. Dat geet esou wäit, datt d'Oraller zum Beispill opgeholl ginn, dann un déi Firma geschéckt ginn, d'Exame ginn per Post geschéckt an déi ginn total extern verbessert. An do huet de Staat seng Responsabilitéit aus den Hänn ginn a lisst privat Firmen determinéieren, wat enseignéiert gëtt a wéi. D'Zuel vun deene Schoulen, déi mat dëse Konzerner schaffen, dat sinn haaptsächlech IBO, eng Schwäizer Stëftung, mee do muss een och kucken, mam Stëftungsrecht an der Schwäiz ass och esou eng Saach, dat ass elo net onbedéngt, datt do een ëffentlechen Interesse vertruede gëtt, an dann de Konzern Pearson a Cambridge Assessment. D'Pearson-Konzern ass esou dee gréisste Konzern weltwäit, also deen huet déi gréisst Undeeler a virun allem an de. Groussbritannien an den USA ass do de gréisste Marché vun deenen zwee. Dat ass zum Beispill och ee Konzern, deem d'Financial Times emol gehéiert huet, just fir einfach ze soen, datt dat net onbedéngt ee Konzern ass, deen aus dem Bildungssecteur iergendwéis kënnt. D'Zuel vun deene Schoulen, déi mat dëse Konzerner schaffen, huet zougeholl an deene leschte Joren. Dat sinn zum Beispill déi engleschsproocheg Klassen am Athenée an am Escher Jongelycée an déi franséischsproocheg Klassen am Lycée technique du Centre, déi mat Programmer vun IBO funktionéieren a mat Ofschloussexame vun IBO, wärend déi engleschsproocheg Klassen am Lycée Michael Lucius mat Programmer an Exame funktionéieren, déi vum Konzern Pearson a Cambridge Assessment ofkaf ginn. Voilà. A wa mir dat ebe kucken, wat déi Konzerner, also et ass déi Puzzlestécker, mir soen, déi Privatisierung, déi kënnt lues a lues, si gëtt Stéck fir Stéck zesummegesat, dat ass eng Salamitaktik. Och a Groussbritannien huet dat lues ugefaangen. Do ass awer mëttlerweil d'Situatioun esou, datt 60 Prozent vun de Secondaires-Schoule vu banne privatiséiert gi sinn. Dat heescht, se ginn zwar mat ëffentleche Gelder finanzéiert, mee d'Schoule selwer, all Lycée, all eenzele Lycée leet selwer fest, wien en astellt, zu wéi enge Konditiounen, wéi een déi Leit bezuelt an e keeft eben och Examen an a lisst se total externaliséiert verbesseren. Dat geet esou wäit, dat a Groussbritannien säit 1992 Rankingslëschte vun de Schoule verëffentlecht ginn, wou dann déi éischt Schoule virstinn an déi Schoulen, déi relativ vir am Ranking sinn, déi kréie méi staatlech Mëttelen zur Verfügung gestallt. Dat féiert natierlech dozou, dat een enorme Konkurrenzkampf tëschent de Schoulen ausbrécht an et féiert dozou, dat sech quasi Eliteschoule forméieren an eben Ghettoschoulen in deem Sënn, also ënner Guillemete gesat. An dat féiert à long terme, féiert déi Privatiséierung dozou, dat d'Chancëgläichheet ëmmer méi wäert ofhuelen. An dat ass eeben och de Grond, wou mir soen, dat kann net sinn. Mir mussen dat fréi genuch erkennen, wouhin déi Privatiséierungstendenze ginn. An et ass elo schonn drun, bei all Privatiséierungstendenz, déi eis Regierung mécht, fir ganz kloer dës geféierlech Evolutioun ze stoppen. Dat ass ëmmer esou e bësse sou eng Theorie, déi ronderëm schweeft, Jo, de fräie Marché, dee reegelt dat schonn, deen ass eigentlech besser wéi d'ëffentlech Hand. Jo, da kucke mer eis mol un, de fräie Marché, natierlech reegelt deen gewësse Saachen no senger eegener Logik. E funktionéiert no Konkurrenz, nom Prinzip vun der Profitmaximéierung an nom Prinzip vun Offer an Demande. Esou hu mir Ressources humaines, mir schaffen net mat Mënschen, mee mir schaffe mat Ressources humaines, aus deene mer kënne Kapital eraushuelen, an déi musse Profitter generéieren. Si hunn ze fonctionnéieren am Privé a sollen am beschten net dat hannerfroen, wat se maachen, well dat kascht just onnéideg Zäit, an Zäit ass Geld. D'Konsequenze vun dem fräie Marché gesi mir eigentlech iwwerall, Ëmweltzerstéierung, Ressourcëverschwendung, well mer ze vill an net responsabel consomméieren, An och Ongléichheiten, Ongläichheit, déi sozial, déi op globalem Niveau ëmmer méi zouhuelen an d'Schéier tëscht Räich an Äerm gëtt ëmmer méi grouss. An d'Resultat vun eiser Lëtzebuerger neoliberaler Bildungspolitik gesi mir och, wa mir déi héich Chiffere vum Jugendchômage ukucken, an dat obwuel eigentlech ëmmer méi Diplomer erauskommen. Do ass et de fräie Marché, deen da reegelt, wéi een Diplom eppes wäert ass a wéi een net. A mir mussen och soen, datt verschidde Reformen, déi vum Bildungsminister als sozial verkaf ginn, eigentlech verstoppte Spuermausname ginn, zum Beispill den Ofschafen, de quasi Ofschafe vum Redoublement, dat dat gëtt de Stat méi bëlleg, d'Schüler gi méi schnell duerchgeschleust, mee si léieren awer an där Zäit net onbedéngt méi, well si kënnen hir Defiziter net méi opschaffen. Och d'Reform vum Cycle inférieur, déi mer schonn ugeschwat hunn, ass eeben och eng weider verstoppte Spuermoosnam an eisen Aen. An et mierkt een eben net nëmmen um Jugendchômage, wéi de fräie Marché dat alles regelt, mee et mierkt een et och, wann ee weider kuckt an d'Héichschoullandschaft, datt sech och Elitenunien dann eben no der Schoul bilden, déi dann eben och selwer feststellen, wéi en Diplom eppes wäert ass an hiren Aen, oder eben déi dann eben zousätzlech Concoursen organiséieren, well eben d'Diplomer esou ofgewäert ginn duerch d'Politik. Voilà. An dat weist eben, dat mer en Ëmdenke brauchen, dat elo de Moment ass, fir dëst Ëmdenken unzufänken, an dat eben och an der Schoul. An domadder ginn ech d'Wuert erëm un de Gilles Everling. Merci.
Zum Schluss resüméieren ech eis Fuerderung. Mir stelle fest, datt vun Initiative wéi dem Bildungsdësch zwar vill geschwat gouf, dee bis haut awer net existéiert. Mir fuerderen eng fundamental Diskussioun mat allen Acteuren, ënner anerem de Gewerkschaften, Schüler an Elterevertrieder souwéi Bildungsfuerscher, iwwer d'zukünfteg Roll, Ausriichtung an Entwécklung vun der ëffentlecher Schoul zu Lëtzebuerg. Mir wënschen eis ee méi integrative Bildungssystem, deen d'Bildungsongläichheete reduzéiert. Wa Reforme geplangt ginn, mussen déi am Virfeld mat allen Acteure diskutéiert ginn. D'Gewerkschafte musse vun Ufank un aktiv agebonne ginn an däerfen net mat engem fäerdegen Projet de loi konfrontéiert ginn. Mir maachen en Appell un d'Regierung an d'Chamberskommissiounen, sech mat eis a Kontakt ze setzen, iert e Gesetzesprojet gemaach gëtt. Aplaz d'ëffentlech Schoulen ëmmer méi wéi Privatbetriber z'organiséieren, ass et an eisen Aen dringend néideg, Ressourcë fir Moossnamen zur Verfügung ze stellen, déi d'Schüler wierklech ënnerstëtzen. Hei e puer Beispiller, Eng systematesch a geziilte Nohëllef fir all Schüler, déi se brauchen. Eng déifgräifend Analys an Evaluatioun vun der Reform vum Cycle inférieur am Enseignement secondaire général an enker Zesummenaarbecht mat allen Acteurs. Sollte sech doraus Ännerungsfuerderungen erginn, mussen déi och zesumme mam Terrain ausgeschafft ginn. Ëffentlech Schoule dierfe just vu Leit mat adequater pädagogescher Ausbildung an Erfahrung a Sproochekenntnisser geleet ginn. Dat heescht, d'Gesetzesprojete 7658 a 7662 mussen endgülteg vum Dësch. D'Proffekomiteeë mussen erëm agefouert ginn, esou wéi se bis Enn 2016 Existéiert hunn. D'Proffecarrière muss méi attraktiv gemaach ginn an eis systematesch Diskriminatioun, besonnesch wat d'Iwwerstonnen, Formation continue a Spuermoossnamen ugeet, muss ophalen.